Fakir m'għandekx ċans, brother. Ejjejt, ejjien ejjejt.
M'għandekx ċans, brother. Tal-iskantament x'inhu ġej, għax dan inta tiġi wara, ġifieri aħna aħna litri li jaħe biex qegħdin hawn miegħek, ma morniex id-dar ġifieri u qolajna x-xeba ta' Kristu minn hawn. Jibba riċebu id-dar.
Heavy, heavy, heavy.
Jibba riċebu id-dar. Vera heavy mawx.
Torqod barra, ma?
Eh. Kważi.
Sponsors, mal-ewwel ħalli ma rinsew x'mena xi għandna vizzju.

affarijiet supernaturali, supernaturali eċetera. Minti by trade furnar. Furnar. Issa, trabi jitbojot oħra, mis-sejt?
Min ma bis, min ma bis.
Jien. I'm completely honest, jena, aħna jien pejjibt biss, ġifiri, jazin. Ħat coding.

Jiena jiena niftakar il-darba li morna Amsterdam niftakar għax aħna konna let's face it aħna Malta kienet vera il-ħaxixa li hawn Malta hija frivola dej dik li ssib barra. Issib ġieli ssib tajba. Ġieli ssib tajba. Jiena I'm not frequent ġifieri Pff, casual waħda l-hemm u law, vera rari. Infatti jiena ġili anka b'nifs nagħmel lejl nitbellaħ. Ġifieri. ehm, ma- Missa, għaw, eh, issa, għaw, issa s-sib fulon. Ma nafx, men, min- minix Saw. minix. Imma imma niftakar meta tlajt Amsterdam niftakar konna morna eh, il- il-famuż Bulldog eh, u u da siħbi għalli, siħbi kien ġili kien tal-Amsterdam, għalli issa għalli ħalli fidi. U jena, tu jgħoret nħalli fidu. U xin wasalna mal- mal-bar, ta' fejn tixtri jiġifieri l-joints lesti, mal-ewwel kellem lili tal-bar u jien nħsadt għedt x'ħa nagħmel ħalli f'idej sieħbi. Għedtlu what do you have? Għalli, no, I ask you the questions, għalli, I ask you the questions, għabat jaħtafni, għamel. Għalli, do you smoke? Għetlu, jien fimtu għas-sigaretti, għetlu eħe, I smoke. U tani, mel, naħseb liktar wieħed fucking heavy. li kellhom. U għamilt lejn niħħellu sinejti għamen li ħan itilfu tal-linja l-ura għal-hotel li dejja għatilom zobba minn paranoid. U sieħbi mal-li pejjeb minn dak li tali li niftakru letteralment joħroġ f'nofs ta' triq u jisfida l-karozzi ġejjin leħ.

Kulħadd ħa xi ħaġa jew xi darba jew oħra. Hekk qed nassumi jien. Jiena l-istess però qatt ma missejt xejn ħlief il-ħaxixa. Darba għandi storja ta' Amsterdam ukoll l-istess. Kont nidem u dan kulħadd jaf bej ħaxixa jiġu kilmanċis, tibda jkollok ħafna ġuħ u tal-bliħ. U konna qegħdin hemm u konna l-ewwel darba li morna konna għadna sar boloħ injoranti ġifieri. U kien hemm sieħbi kien jgħid il-la men ħażini għad ħammut għandi bżonn niekol xi ħaġa tlissa mor nieklu jqum imuru jixtri cake minn għandhom instess. U kienet space cake kienet mimlejja u taħak you fuck għad dak xi xtrajt dak ħajġiblek ħażin mejjet. Ġabu iktar ħalu.
Eżatt u ġabu ħażin ma setax jimxi sad-dar ġifieri u għana smajna stej storja tiegħek. Tal-space cakes. Li ma waħda. Tista' tgħidhomna kollha jekk trid. Ebba tal-space cake tajba kienet meta għamilt space cake meta. Eh, eh, eh, eh tfajna tfajt 20 gramma ma ma kilo nofs. Le, as kilo nofs, xi kilo, xi kilo u 200 kien xi ħaġa. Tqiq, tqiq.
Mhux kilo wheat. Le, le, 20 gramma għadda b'temma u ġieħ heavy għall-ostja. U jien battek, bat kwart minnu hekk, kiltu. U marta l-podcast, kelli podcast ma' Fabio Ġus. U ximpoġġejt bil-qiegħda mbagħad hekk kikja bum. U ġejt xara marra minn waħda. Waqas nafx beda jiġri men. Bat, it-tfajla ħadet bicċa zaħira. Mux ma salvu kien, għax aħna nafu għad. Le, ta' salvu oħra. Le, le, ta' salvu oħra, le, ħalli għasol, skużani, ta' salvu oħra. U t-tfajla ħadet bicċa da' sekk, da' sekk ħadet. Maħħalit iktar. Raqdet. Raqdet.
Baqat riqda, knockout. Jina u kollejn niftakar ġifir meta morna Amsterdam un bat ġi l-laqda kena l-ħajni kien experience U ma kontx naf x'inhu jiġri u dal-ostja Heineken Experience kellhom biċċa menn itellgħuk fuq qisha 5D u joqgħod jiċċaqlaq bik issir ġujien ħa naqla' u ma naqlax menn kollox imur bija. Ostja le le kont ħażin it was a bad experience te unfortunately jiġifieri. Imma kont taf x'għal xiex għal xiex dieħel? Assolutament le.
Le? Oh le kienet heavy menn li tani kienet fucking heavy.

L-Amerika hemm trend għaddejja bħalissa fuq edibles. Mm-hmm. Minni, edibles dejmin ġifiri daw għaw, zin, hemm jisom gummies, le, jisu ħaribo bit-THC ġewwa. M'għandix idea x'inhu ma min l-istess effett ta' space cakes u dawn affarijiet. Skol kemm tiegħu. Jiena kon niftakar pakket skit li sieħ indaħlu ġoħal. Believe it. U kon għamel ballu mnek, fil jek id-daħar pakket si head bills naħseb jena eh, tiġi tiġara. Għana, kun iġi tipo għaj. Eh. Madonna. Eh, għorret.
Ma da, rapping bis. Eh, dak we.
Le, rapping, rapping da. Ma dak vera.
Ma, eh, palom ikun. Eh, paru, l-istess tip. Ma daw skittles normali.
jew- Daw Le, le, le. skittles Mumiex.
normali. Zo- Zomma, daw vera bil-kannabis. Għana xem balla kannabis kullimkien. Kullimkien mill-li Imma le, diħa xiex hekk rapping. oh. Biex iż-żomma ma tinx il-flex. Eh, the wrapping, eżatt, fimtek. Imma dak Biex ma tinx il-flex. actually. Zomma għara, bro, ma naħsibx li nistaw nġibu għaddu għal-affarijiet.
Imma tista' dan għandu pro- problema b'daru. Dak medical hu.
Mhux qed ipejjeb hawn.
I don't think we can.

You can literally go to a pharmacy, the doctor can prescribe it, you, you need it, u. Ah, ma min għandu bżonna, u. Min jaf, min jafni, jena, eh, sigaret għasim pejpu.
Jena, jumma pejb xej, jumma għaf kollox. ħarġet għastjesset il-xobbost. Ta' xiex, ta' widu.
Le, le, ah, vera, għet nirriskja u l-għalla. Eh. Ejja.
Le, le, ma' insomma, whatever. Ehm, Hemm xi storja Għawek man ktibt Story of Mushrooms. Emminni minni xċer, dak għallu naxu storja tijaw. Eh, jina niftakar darba. Storja eh, Mushrooms JD. Eh, darba niftakar illi, u di, I mean, għet nitkelmu, you're okay with this, so. Madonna, are you okay with this? Ah, xostja bezzani.
Xie? Second toast ta' xiex? About what we're discussing, Ġesu Kristu ta' mill-ħazin għalla. Le, the discussion is fine. Dik li ħareġ il-drogi, ja forsi neħu għal-barra. Dik forsi, forsi dik il-limit għal-issa tajx.
Ħalli għal-patrijuni. Le, le, le, le, ma ħalli xej xorta. Għalla, jek xifna xaħat għadda Imma, Darba jiena niftakar kelli wieħed li kien kien ipejjeb ħafna kien ħabib tiegħi u niftakar konna morru għandu għax kien jagħmel fucking wicked cup of coffee da minn ostja. Konna ġili mpejpu hmm. naqra għandu hekk u jagħmlilna fucking bella kafe ostja dak il-ħin ma nafx għax ikun enhanced minħabba l-fucking weed. Imma kienet fucking tinti hemm tajba dil-bella kafe. U darba insomma sirtna fil-li joqgħod fl-akwati ta' fejn kont naħdem U għedtlu hawn x'għan nasib jien samma u x'tieħu minni ma narak aqbeż qabża saw qalli inti hawn qed taħdem u għedtlu iva u mort sandu. U għamilli dil-bela kafè insomma intemet normali għalhekk għedtilkom dakinhar imma imma fuq il-mejda naralu qisu qisu qisu qisu kienu qisu plastik sekk twal.

Ġifiri. L-lest jgħid. Le, le, le, da, ġifiri jagħmilhom hu, mbagħad imur Ġipi il-bus. spors, ġifiri minn barra. Ah, ġib Bil-fors. il-barra. Nassumi, jien qed ngħidlek imur il-busket jieħu joqgħod hemmhekk jħellu se ngħid. jien. Eh, jħodhom, eh, mhux hekk. Jgħod jieħu baż.
Jħodhom li sinajt, ma nafx, jena, jena, per eżempju, ma narax kbir fuqhom. Tuħna għazza ħajra. Jien ma nafx, ma nifhimx. Mhux xi ħaġa li noħodha regolari ta' għala erba' f'mit qamar, imma. Mirko jinduna meta noħodha. Nafu issa. Issa.
Jiena smaj storja kien hemm wieħed darba kien jgħat kien jgħat it-tripjat ħa xi ħaġa nsejt ikux actually mushrooms jew jew l-LSD daħal id-dar U fuq is-sodda tiegħu kellu kurċifiss ta' Ġesù. U bada jara l-ġesu nizel għalih, għala għala jdejh minn minn oh, U nizel biex jdih xeba u qabbat jajjat. Da! Xejn ġesu id-din xeba! U għek ġifiri, in a pure state of panic and fear. That deep the hallucinogens kange. Jina għatma provajt, dik naħseb Minn kollox, l-unika ħaġa li dejjem kelli kurżità nipprova, il-hallucinogens, għax qatt ma dejjem kurjuż nara dawk dak il-thought process, mhux thought process, ta' affarijiet li tara li mhux qegħdin hemm. Mind boggling. Tittoq nara attent imma. Eh, taf tiġi fix-xitt, taf tara affarijiet, tagħmel affarijiet żejda. Taqra attent x'tieħu l-affarijiet sintetiċi kollha ħżiena. Yeah, that's not good at all. Id-drogi kollha tiegħu, nibdew minn hemmhekk. Imma jkun hemm minnhom li jkunu mild, jkunu mild mhux ħajweġġgħu. Eżatt, eżatt.
L-għar jekk pereżempju l-coke, coke impossibbli teħles minna. Problematika, l-ora jgħinu, mhux tajba. Dawn ma kollha dik very fucking addictive. Jiena Imma aħjar ma ngħidi. Il-ħaxix, il-ħaxix, eżempju, tpejjeb regolari. Ma jiġi xejn, eżatt, assaċ. Assaċ. Le, le, le, għamin u għam studji dwar għati, għamin mux għattajt l-oxxati, għax għaw Malta għadin bil-mentalita ostja, għanna naqalura on the drug culture fl-opinjoni tijaj. Għax għaw dir ħafna ħagġa li jekk inti tibda minn ħaxixa tispiċċa fuq droga. Ħadd, eh, it's a precursor. Isma' jien naħseb li kulħadd xaqsamu. Le, għazom naqrej ma naġlux, jien naħseb li mhux kulħadd l-istess. Jiena pereżempju ma fetwat nixek li ma jisma' ma qatt ma kont impejjeb xi 20 euro kuljum, ta' jew xi eh. ħaġa, imma qatt ma rrid nipprova affarijiet oħra, qatt ma interessawni affarijiet oħra. I just have some weed very very casually, very very rarely

Kif qabbadt il-ġojnt, l-ewwel għamel hekk. U mbagħad kif ħadt in-nifs, ġifieri nifs qawwi, rajtu hekk jimxi blurek, daħġa karozza. Eh, Letteralment. U mbagħad wara bda jgħid li ġibu ħażin. U mhux l- mhux wieħed biss, ġifieri Emmes because he smokes crack, għax jien per eżempju naf storja, naf storja, darba kien hemm ħabib tiegħi. Ehm, U u da kellu kellu sieħbu jpejp u da qatt ma ħnis xejn, qatt qatt qatt ma ħa xejn da. U sieħbu, insomma għadda għal sieħbu biex imorru Paceville, u tela' fil-karozza u da qallu, qallu jimport, qallu mpejjep, qallu, qallu mpejjep joint, insomma da, le, sorry, anzi ma kienx jaf la, qallu jimport mpejjep, da ħaseb la jqabbad sigarett normali. U da qed ipejjep, insomma, fil-karozza miegħu waqt li telgħin lejn Paceville u da l-ostja il-passive smoking ħadu. Għax ovvjament qatt ma miss xejn jiġi l-lightweight għal Alla. U għamel, Mir-Raħal Ġdid, għax kienu Miwitilaj, meta waslu r-Raħal Ġdid, sa paċi fil jgħidlu kemm hi ħażina d-droga u għandu jieqaf u għax imbagħad sar jaf li kienet qallu di raħa different qallu ħallu dak joint li pejjep. U jgħidlu kemm hi ħażina sa paċi sakemm da waslu paċi fil. Da hekk fil-karozza. Qabad ħareġ mill-karozza L-ieħor għadu għaddej speed jagħti u tittieqaf u jisma' minni jieqaf ta' qal u beda mixi lejn tal-linja. Dak qalu fejn se qal ħammur id-dar minn għax wassew qaltna ħażin. Astja.
Da- bit- ta' fuq ta' qabel ta' drogi, inti inti mintix Ħa tmur heavy għax bdejt. Number one, il-weed hija l-iktar ħaġa faċli, l-iktar ħaġa cheap, l-iktar ħaġa accessible, ma tagħmilx ħsara, jiġifieri in-numbers, iċ-chances li ħa tibda mill-weed hija ikbar ovvjament għax it's It's easier, oh, it's more accessible, it's it's it's. Imma I do believe li il-moħħ once li provajt xi ħaġa jgħidlek allura I want to go for something bigger. Imma daka proset hemmhekk intet tal-moħħ, daka skont il-personality jekk hux qed tiktib jew le. Ma that, that can go, that can mean with anything. Dan jaf imiss per eżempju jafas alkohol, slots, sigaretti, għallanki gideb, gideb, addiction, għaw minn fucking u compulsive flyer u jigdeb iħin kollu, jigeta kick and an energy from addiction. Inti l-addiction skont u jek inti addictive personality,

Imma it is, it is, ismani, we have to say, li ovvjament meta tkun heavy, Umbat, ovvjament, there is the withdrawal symptoms. Ne, ma per eżempju, l-ewwel ktib li qrajt jiena wara li pejb joint bat ktib kien. Stessert intellettuali. L-imbit ta' kuljum.
Għax jiena għasna tikas u kodba xejn ma għunna tikas, ġivir biex nara film.

Le, ma ma għaj bdil ħaġa ta' Malta li jem tabu ma qas nistaw nitkellmu dwar id-drogi u hekk openly it's ridiculous. We can. Għaxan ġas diskussjoni normali, men. Il-mushrooms u għol Hemm studji li jgħin fl-Alzheimer u hekk daw s-psilocybin, ġifieri. Aha, l-Alzheimer's,
Tara kien hemm ħafna minn dawn il-bands famużi, dawn kulħadd ittrippjat m'Alla kiteb nofs l-albums ta' ta' żmienna tas-sixties u hekk, kulħadd imħassar għal Alla tiegħu ikun qiegħed, anke dawn l-ancient shamans u dawn l-affarijiet, dawn kollha. Kienu jpejpu ħafna, hu. Kollha, it was normal għax it's it's natural, hu, it's a product of x'ismu, għalhekk kif qal is-Sajan is-synthetic huwa l-ħażina. Issa, meta konna qegħdin nitkellmu dwar

Imma xkont ħara mejjet.
Sajan. Taxar snin.
Mela, taxar snin.
Mela, inti ma tafx. This is an intervention. Aħna ġibni għawek biex t-realizza Li int l-affarijiet li qed tara minħabba you fucking hallucinate. Possibbli qatt ma ħalilek di. Jista' jkun. Mela fucking waqqaf il-liba podcast ta' ġed tagħmel riżorsi. Ciao għalikom, thank you very much. Ek qalu, ek qalu, no, ek qalu, no. M'għandix dubju. Em, Imma, eh, eh, le, I mean, isma' UFOs jesistu, so obviously. It It's has to be, it unidentified, has to be. unidentified flying object, mhux obviously. Eh, eh, Xandrit, le. Għall-ovja li jazistu, l-question is, if, do, if aliens exist, mux UFOs, UFO. Yes, yes, Jek inti tara ġaġa ma that's a UFO. When you, when you identify it, it becomes a flying object. When it lands, it becomes an object. Ah. There you go, the bank dostja. In a fucking second. Jien, jien, jien, per eżempju, issa t-joħorġu li jem sabu eh, xibba li ġoġoġoġ l-ostjaw. X'sabu?
L-aljeni.
Min, min ħariġa? Tal-Mexico.
Daw kosti. Vera ma temmeniex dik, per eżempju, jek ħassu l-alla. That was bullshit, no, the bank li fake, fake malla. Jisam daw li għamlu tal-karb ta' pesta u Malta. Eh, ma jien ma nistax nifhem kif aħna nibatu probes barra minn din id-dinja. Daw ħajġu bl-spaceship huma, jibatu xi drone xi ħaġa, mhux ħajġu huma. Eh, mux se ġejdu hello, eżat. Eh. Oh, guys, all right, yo. Just kem ġejna naraw eh. xil-last jett għamlu għawek. Jien naħseb li kieku jieġu drones, mux ma jieġu xumma. Ah, del ah, ma nix ah, ġalek taħsebek, mux ah, fantazija di. Fantazija, jek jeżistu l-UFOs, mux ħajġu l-għalija, nina ħseb jien. Għalix le.
Eh, ħa jirriskjaw jiġu huma. Għaliex? Għax intuhom xabba talla għalla ammunition. Kulħadd jispara. Għamel żmien kien hemm video, il-Mali niżlu xi jisom orbs ikbar. U daw qabdu jwadbu ġebel men li. Qabdu jwadbu fil-ġebel. Issa ma xejn għadha minna uffiċċju jraw mirgo. Tal-Mali, ma tkomx sib ma ma xidder. Issja.
Mirkom ma jafx minn min, min, min jgħinu fuq il. Min jieħu l-paċenzja. Għaw, ah, paċenzja jieħu bieħ, bros. Għax issa ġi għanna affarijiet fuq Mirko. Mirko kien wieħed mill-li provdilna affarijiet u xxeni fuq.
U għidkom fuq il-podcast ta' parti l-aliens u għek, għam il-supernatural koll. Isu l-paranormal.
Il-ħirsa.
Li inti l-affarijiet. Nistaw nejdu għadi, int ma dikx temmen fl-ħirsa. Le. Ma dikx temmen fl-ħirsa. Mux jim mux kont nemmen, jina ġas kont nejt hemm xi ħaġa. Plausible, eh, eh, eh.
Fimt?
Ma tipo tal-haunting jew.
Minn hemm bdiet, minn hemm bdiet. Għax sajan, inti mhux l-ewwel darba ma li mort ghost hunt. L-ewwel darba kien.
Kien l-ewwel darba. Mela.
X'ġara? Raħ tal-aħħar. Żguralla.
La Margo stand, jien darba niftakar vibe kellna eh, Halloween show. U ġibna lil Sajan u sħabu, ġib dak kemm dak tal-ostelek xi darba li tul. L-antwan.
L-antwan. Sex, l-antwan sex. Tu maċ dak ir-raġel. Eh, u insomma, bda jgħonizza tal-ghost hunt u hekk u mar. Sajan, l-ewwel Magħhom, ghost ejjew. hunt li- li mar u mar magħhom. U kif kienet l-istorja? Kont għadek Ġara- temmen jew kont għadek tgħid jista' jkun. Mela dħalt jien u ma pejjibx. Ma pejjibx. U insomma dħalt. U kif dħalt? Għad iżob ma nistax impejjabu. Ah, le, ma. Kont ġaqbat nitlef il-muża. Ma kienieċ dar abbandonata, Le, ġifieri. le, ma kienx darba. Insomma.

Xi ħadd flaxxja minn fuq men. U ħasinni men bil-ħaram.
Il-ħares kemm mullu bastja. Edda isek ghost ħares. Ta' sek vera bastja. Isma ħabbar id Dek, kolli mur oħra l-bazz, mur. Forsi ħa, forsi jidilli l-fenomenu. Ġifieri inti mort interven, ah mhux intervention, ah xilla. Ghost hunt, ghost.
Ghost hunt, ma dan ġifieri x'ġara, mortu mortu post, mortu dar. Mm. U dan għax kien xi two bedroom apartment, eh, relax. Palazz kbir daqs l-ostja. Palazz kbir daqs l-ostja. Abitat.
Abitat.
Abitat.
U dil-medium kienet tgħix hemm? Le, le, le, nġibna l-medium hemmhekk.

Ma għandna mediums Malta hawn. Mela. Jew bloody serious man. Darba qabdu l-wieħed batuh. eh, La, la, la, eh, la. b- Beda jurih ritratt fake lil medium mamul bl-AI u beda jgħidlu iwa da- dal-persuna li qed turini qiegħed warajk u qed jgħidlek biex tbiddel ħajtek u qed jgħidlek u da kollu fake. U beda Jibbullshitjah, jgħidlu- ġifieri. Beda jgħidlu din naħseb it-sija tiegħek. Beda jipprova jaqta da, u l-ieħor beda jaqbel miegħu, dik kienet fucking ritratt fake, ġifieri. Darba kienu ġabu wieħed fuq xaraban. Fuq xaraban kienet.
Tiftakrux kien qalli jara li ħirsa waqt li kunet jaħxihom.
Vera jew estjem min kien da, ma nafx insejt imma. Imma there are there are stories, there are I mean Ostja l-mara super power għanda. Aħbabala, ah, Toħroġ lu d-dimoni kolla. Fucking.
Min jaf xox għanda, ostja. Mix joħraċ id-demoni, mux ma kienx tinħasel u jew xaħġa. Kien jgħot jħallu s-nejt jab l-irwej jaħli ħirġi minn mal-faldi. Pero, kien hemm waħda ġabitni naħsebek. Imma assolutament xorta ngħid, ma nafx, eh. questionable. Jiena darba niftakar, niftakar xara, this diver, this true story, true, true honest to God story, bla nej, konti jetan siħbi, konna għadna zar, talna ġon neighbor house tijaw, kienet vera fucking creepy, kienet vera awkward. Dak it-tip abandoned, ħmieġ, gazzetti, għalla l-skiken u l-friket fuq s-sodda. I'm really not fucking joking. Inżilna u smajna ħoss ta' xi ħaġa tinkiser. Qed nagħlibha ma' Doffi, hawn xi ħaġa, hawn xi ħaġa ħeżin. Tlajna fuq niġru u jiena ċert, mija fil-mija ċert, li rajt television imkisser bl-istatic għadu għaddej. Ġifieri il-partijiet ta' television li kienu bil-ħġieġ u bil-ħġieġ mal-art, rajt istatic fuq il-television u fuq il-ħġieġ mal-art. ċert mija fil-mija, kieku kelli nilgħab il-flus, ċert li dik li rajt dak l-affarijiet. Però, in hindsight, issa, Ngħid li jiena kont tifel żgħir, kont impressionable u ivvintajtha dik il-libgħa storja għax l-ammont ta' biża' li bżajt tal-iskantament u the mind is the very powerful thing u ċert li I conjured up that static in my own fucking mind, mija fil-mija. Darba mort ġo għalqa men. Ġo l-għaliq immorru biex naraw jekk naqbdu xi UFO hekk fid-dlam. U Kont miexi jekk ukoll ma kien hemm id-dawl tal-qamar. U rajt xi ħaġa sewda hekk men. Qalbi waqfet mhux billi wet ngħidlek għajni kemm tittabis bil-qata. Ma nafx iż-żob kien, ma bil-qata men ħsat. U għamil żmien kom nibda ngħid question għax iż-żob. Bad li waħda men. Għattu staħħa. Fuq żewġ saqajn, qed jilliba, kif taħsebhom qed tagħta żjur li jimxu fuq żewġ saqajn. Ej, wej, wej, hemm tik jowsek vera, jimxu blura ġieli wkoll. Blura bħal Michael Jackson, jew fucking moonwalk bil Ġifieri jiena most likely rajt dal-osti għattu smennu. Xsibtu ħaġa. Bidla mu osti, xsibtu xi ħaġa. Your mind fucking plays tricks. Meta konna żgħar aħna kien hemm żmien meta kien ħareġ Eminem. Meta kien ħareġ Eminem 2000 Meta kien tri, meta kien ħarż li hemm show, iċċekkja l-ispun meta kien għan prova niftakar naqra. Kemm kelli żmien, naħseb xi 2000 kien ħarġ li hemm show eh, tal-purti l-ħamra biex niftehmu. Tu ta' utmi u hekk għandu kun dik. Diril slim xejdi u hekk. U niftakar. 2002. 2002. U niftakar kemm kelli kalkula ħieli bek sandi 35 illum. U dak iż-żmien kellna ħabib tagħna aħna Kien fuq u hekk kalkola ħin. Ġurnata naħdem hemm li basom hemm nagħmel il-mezz sostja. 35 mile inti kien tifakilek inti inti jekk tagħmel l-accounts.
Inti meta twilit 80 meta? 88.
88, 2002 kien il-liba kiemet iġġelni nida. 24, 24 kellek. U dak iż-żmien kien hemm kien hemm eh, ħabib tiegħi minn Bormla, ma nixtieq nkun naf x'sar minnu ostja nsejt ismu x'aħna konna nedulu l-M&M. Dak jien letteralment jiżbogħ xagħar u jilbes l-M&M u kollox M&M anke jitkellem hawn man alright jibda jitkellem hekk bħal M&M u darba niftakar morna fil hemm dar jgħidulha d-dar tat-tabib ta' Sliema ma nafx jekk qatt smajt biha. Smajt biha. Di għandha bitħa enormi man da palazz kbir ukoll. Fortin kellek skużani jekk għidt jgħid. Forti, inkella qallu kemm kont għadni żgħir, u niftakar insomma, forsi jista' jkun mhux 2002, forsi ftit wara. U insomma, u dħalna ġod id-dar. U qed induru hekk u ma rajna xejn insomma. U dħalna u nsibu das-sink bil-ħmieġ. U das-sink bil-ħmieġ kellu xi isem miktub fuqu, nsejt x'kien, imma jien ngħidu pereżempju, jien naf għal Kas Sajan kien hemm miktub. Oħbo, oħbo, u isimgħu, ostja, u bdejna hekk u da. U ma rajna xejn mill-qbija u bdejna u kien hemm kasett u qalulna toħorġu xejn minn hawn għax joqgħodla tkun fucking haunted u dal-affarijiet u insomma just rajna daw il-kasettijiet mal-art u kartolini però minn did-dar vera qishom telqu telqu bl-għaġla n-nies għax ħallew kollox hemm bottijiet tal-kini antiki men u ħadd ma misshom iss inti meta għandek flixkun tal-kini antik they are fucking collectibles
ma missew ħadd jiġifieri there is something weird about it imma aħna u ħierġin niftakar Konna qed naraw bit-torċ tal-mobile. U dal-osti MNM għamel waħdek u radel qal U da qabes qabża daqsek, men. U biex għalinna li raħares, il-mostja, men! Right, ħares, men, mostja! Ma tirrepja! U dik ovvjament. Dara, daħqa ta' Kristu. Dara mhux daket fuq TikTok Mr. Rhymes, u

Yes, fux iċkon. Ah, inti konti għed barra, tmur ħafna barra mm. tara l-affarijiet għal xisib whatever. Darba jentkom għamiltu live stream barra, il-ħagġar in. Sewa, din għani ek għalun, għamiltu live stream ħagġar in, u inti mort. Eh, x'kien hemm, xorta xi kelb. Eh, dak morna hemm fuq il-post insomma. U Mort tagħmel live sim tiegħek tal-podcast mm, tiegħek. Morna nagħmlu live sim, eh, muġi Mirko tfajla tiegħu u ġew bil-kelba, binnina. X'kelba hi?
Tal-Fox Terrier mħalta. Fox Terrier żgħira ġifieri. Ok. U kemm it-tfajla tiegħu, eh. u ġikit, ħabib tiegħi, beda joqgħod eh, jipprova l-frosta, insomma. Frosta xie. Frosta. Frosta. Frosta, vera. Kien hemm il-ftuħu. Ah, kien qed jilgħab bil Eh, minn daw, all right, all right, okay. U dir kelba rajta sejra hekk. Tibżaq. U fħim minnhom qabdet tajja titfajla ta' Mirko. Ħarbet tiġri dil-ostja kelba. U insomma, morna naqbdu, badnija. Mbagħad il-kelba bdiet tibża ma rridx tiġi, insomma, oqbatta

L-ħħara.
Fej daħal, fej daħal t-dejk. Ġol eh, pouch Ġol members.
Ratlek ġol members. Għaddilek, il-ħar jaddit minn ġol pouchek. Eżat, men fuq il-mobile, ek U xħarja kienet, kif kienet il-konsistenza?
Naqa likwida. Bil-bizza, dak ħarsin l-istokku bil-frost. Xorta pejjeb ta'
U inti għandek il-kelba toqgħod boss loks majna.

Kull imkien u għalla mar rasek.
True story. True story, u tara s-sufa tal-kelba mar ras, li fej l-alla ġiet menna stja. Mis-serja ta' kull imkien jieġi s-suf taħħa tal-bliħ, men, it's fucking scary. Aħħar darba mort interview ta' net, men, kif rajt fuq il-kamra jkolli sufi tilli

U oħra li di li li li konna ngħid d- da li li bdejt issemmi Li inti. semmejt l-ewwel naħseb di. hija. Li eh, in- d- darba inti tidher vera relax, tidher ħafna relax u chill. Tidher inti persuna friendly.
Friendly.
Imma naħseb U għatilna, ġili qlajt xebba ta' Kristu. Ejw, ejw, ejw.
Spiegħalna naqax kienet di, tista' jew, jew. Ma għax nistanħa fil-dettal. Whatever, le.
Lajt xebba tal-la. U t-tabib, u t-tabib, tak l-ura, tak il-muscle relaxant. Fost il-ħaxixa u ek. Fost, eżat, fost l-affarijiet oħra. U ġili, u darba kontu, kontu għad podcast. Kontu podcast, kont għad nimbiċċet. U xatt il-muscle relaxant.

Dak xkulur hemm Dal-fjola kollu fil-kamra żejn. Ah, passar fuq kamra sabiħ.
Insomma. Mandra.
U għat il-podcast men bdejt niġi iktar gravi, iktar gravi, eh, ġifiri. Mħassar, insarvu bdejt nara zdieġa. Tibqa nieżel. Bdejt iddur lej Mirko, ek. Nejdu Mirko. Ah, bro. Jgħat xara men. Għardur,

That's what why why have why need why make enemies when you have friends. Hemm xi saying hekk. Definitely.
Ehm, u koll, u koll, aħna laħa darba ġejna sandex għal studio Rajtu il-clips. Il-clips li tfajna u hekk ġifieri. Xi 50 take.
Ej, ej, ej, għax daddu. Insomma, insomma, minn nasija hemm ta' biex rekordjajna 2 minute clip. Ostja. Kollu jitħaq. Ma setax
JD. Jena ħassart li men ma stajċ. Għax da joqgħod serju Ejwa, men, no. Jien ma nistax nifhem għala. Konna din, u in ma kellek tagħmel xejn, sa. Kellek kollox.
Literalment, kiku ma konċem l-istess function kont tagħmel. Eżatt.
Imma rrit bil-fors, toqgħod qudiemna u toqgħod titħaq u ġibna ħażin.

Jiena naħseb iktar gustus minnek. Ma nafx. Mux Imma jiena jiena ħadd qatt ma bat li xejja għallex. Leġi, aħna qatt ma rċevejna men invitazzjonijiet sessuali. Inlost. Xej, zero minn għand ħadd. Hmm, kien hemm waħda batit li għalt li naqlek il-bajt bit jgħab kol.

Daniż.
Dalton. Dalton. Dik bit iq b'kollox tagħmilha naħseb jien tagħmilha jien. Ġib li borzat iq miegħek darbor.
Dik Daniż mhux bit iq b'kollox naħseb jien. Full on. Dakka darba qed tisemmi qed tisemmi affarijiet bojot mal-parti darba start smajt storja ma nafx ma' min, ma nafx min kien insejt, imma niftakar li kont żgħir u kont ilu ħafna U kien hemm waħda kienet ma' mara. Sewwa, u dana niżel niżel għalija, niżel għalija. Niżlil għalija, niżlil għalija. Niżlil għalija, insomma, we. U kienet ma nħaslitx. Ma kienet ma nħaslitx. Kella ħmira allura, mux. Kella ħmira, eżatt. Kella, kella naqa, kella naqa. Meta tagħmel Meta tagħmel il-fresh pasta? Eżatt, jifdalek dak il-jibda jdellek. Diffiċli biex jinqala. Imma diffiċli biex jinqala, imma mbagħad jiġi jisu naqaf naqaf lejki. Kella kien mbagħad għamlilha hekk, abadula. Temmaħula f'wiċċa. Għalilha

U jien nixtieq nagħmel premura. Eħe, ejwa, ejwa, din għamluha, importanti. Nixtieq nagħmel premura.
Tal-li aħna qatt marċevajna, qatt marċevejna mm. messaġġi sexy u provokanti u promiscuous. Fil-poddata li jmiss, jekk tibatulna affarijiet sexy fuq l-Instagram, Instagram, namlu faċli, fuq l-Instagram, mhm. messages, Aħna ħa naqrawhom live. Eżatt. So send away. Live hawn. Messaġġi Ibatuhom.
fucking sexy. It-top 3 ħa ngħidulhom u għandkom ċans tirbħu ritratt ta' Denise Dalton. Li urietna. Il-video li Il-video li urietna. Nibbatu. Nibbatu.
Le, le, le, le, le. Għandkom, xa għandkom ċans xejn, ġest tidru fil-podcast tu. Ġest Eżatt. għal-baz. Tamlonna ħajja na aktar, aktar cool, interessanti, u ġellun ġelluna nħosna. Konsuna naqa naqa importanti. Għax, vera naħsni. Jina biex fakin il-ċevijom sajan men.
U tiġvi ħafna. Eh?
Mux wieħed, men. Mux wieħed għettilna.
Eh, Edin, għalkom Mirko, naħseb. L-letta tqiq għalinna Mirko, dik kienet l-iktar wahda gravi. Eżin, mux dik bizġiet, ġaw iktar minn ġast wieħed. Which is cool. Eh, Konnet nitkelmu barra qabel tħanna li għatizom naqra ċertu Diskors kif jgħidilhom għax jibża' li jieħdu għalihom. Mhux hekk eżatt.
Eh, eh, eh, taf kif?
Aw ruħi. Tarhom it-tfajla daw. Tarhom. Tarhom
Kważi semmejt it-tfajla. Mhm. Int għandek tatu. Ta' I love it. Tajba. Għanna ħafna ser fuq it-tatus ta' sa' Inti għandek tatu fuq tal-ex tijak. Fuq xiex? Għandek tatu tal-ex tiegħek. Ejwa. Li x'kienet oriġinarjament. Le, mhux oriġinarjament, x'inhi t-tatu tal-ex tfajla tiegħek? Li ma, zom, le. Inti għandek.
Għandi tal-ex għadu, għaw. Xi tagħmel?
X'inhi dit-tatu? Nista' nara? Li.
It-tatu tal-ex tiegħek. Mhux tal-ex tiegħi, fuq tal-ex naħseb tiegħi li tgħid. F'liema sens.
Eh, Int għandek. La femni ħażin mela. Fuq tal-ex tiegħi. Di.

Tinġa l-Madonna. Naf min.
Vera di jiġifieri. Ejwa.
Ħalli minn flok joqgħod jidha joqgħod isabbat saqajh mal-art. Silent hu. Tkun qed waqt radio show.
Fuq l-RTK.
Jew radio warija.

Vera kollox eh, kollox kien teacher tal-religion tagħna tal-iskola. Mm. Kollox għajdli, ħanini, għajdli, hi. Imma ngħidlek għax il-mulej, il-mulej jħossibek, il-mulej, kollox hekk dak it-tip ta' ton vera kalm u darba, darba men. Badna. U bdejna ma kenniex abtet lesson. U qgħadna nobsqulu fuq il-whiteboard u da x'imkien mar jikteb fuq il-whiteboard beda jiżżelliġlu kollox bili niżel mal-whiteboard ostja u qabżitlu l-ostja dak is-santità kollha jaqbad il-Bibbja. Isabbatha u jixxutt jagħmel mhux bil-Ejja! Taf kif bellahna menna għamilna ġimgħa biex fucking ġejna ftaqna x'imkien mar.

Jodu jgħidu li jisu zupp.
Dik xabla. Lawa naqa zob ta' vera. Oh, naqa forma ta' zob, bro, għasti. Dik xabla, le, ma. Ej, xabla. Le, ma, hija tidher li xabla, ma ta' tintaraf.
Għandi naqa ta' tosta di ngħid it-tifla xajpinġi, il-dadi. X'inhu?
Ngħid it-tifla xi tridu jpinġi d-daddy. Stja vera issa penġitlek it-tifla dik imma. Il-ghost.
Il-ghost vera.
Jiena darba tifla għamlet li smiley face hawn. Ħadd ritratt, kienet l-ewwel smiley face li qatt pinġiet iż-żgħira tiegħi kellha xi tu. Żgur għamlu ostja.
Ħa nagħmlu żgur, x'imkien irid nagħmlu, irid nara fejn. Għamlu ma jdejk.
Imma le ma jdejja ma jdejja żejda ma l-ewwel. Ma x'inti taf jiena. Inti tatu żejda ma jdejk le.
Għandek tatu żjur regret.
Ma nagħmlek xi toqgħod tħabbel żomm. Ma tħabbel żomm inti. To be fair tattoos ma nsi tagħmilha it become tiġi saqazza ta' Jisek for you it's really Jien għandi nofs komma u it's really Dal-ħamalli Diego l-isfejti. Xi tiegħi tiegħi huma Greek statues. Dal-ħamalli
tal-BMWs. tal-Honda baxxi. Bis-silencer. Dum dum dum.
Rice food. Rom pom pom. Le, imma daw, daw, għamiltu dak dak dik bnejt, xina I love Greek mythology. Ila l-ewwel kotba li qrajt, l-ewwel movies li qrajt. Mm. U dak għajt ħanamel daw Tliet statues, hemm it-tliet brothers, hemm Hades, Zeus u.
Fucking ta' fit-tatu. Liba, xi liba jismu liħor. Zeus, Hades u Poseidon. Zeus, Hades u Poseidon. U għawek kon ħan għamel il-xi demigods, għadim għamiltomx. U taka kont ħan ibdijom jiena. Nkont għadiet nibat il-mara, il-mara griga. U tajt kem ħassejtni jisni lox. Qed nipprova nisħon ma' dil-mara, ħa ngħidilha ħa mur nagħmel tattoos tal-Griegi. Nisħon ma' dil-mara. Ħriġt vera jisni loser, qed nagħmilha tapposta biex nimpressjona I'm gonna get Greek tattoos, tipo, you know, vera vera vera ħarġet weird. Ma kontx għamilthom ġie ma għamilthom apposta le. Le, libba m'għandek ċans, le, imma kind of played off a bit to look like that. U għed loser, vera.
Loser, mo move, u toqgħod tagħmel it-tattoos biex timpressjona mara biex tipprova tieħu nejka. Għallulna li inti ħatmur it-Turkija biex tagħmel snienek. Mhm. Nixtin saqsik, għax solidarjetà miegħi.

U għajja, minix.
It's fucking lame. Għamil, għana. Namel, il-suf ta' zobbi maħalik. Ismani, għax di skellimni għajna u sajan barra qabel tħanna l-podcast. Inti Malta, għamil Tom. Snini?
Eh. Iva. L-imma foxxilli l-għandek, kem ġewk? Ommi kella li, dak ma ta' ma ta' kont zaħir. Jiena m'għandi xejn, m'għandix idea kemm ġew, just ġew ħafna żgur. Kemm kellek żmien int meta għamilthom, jiġifieri? Sixteen. Kont għadni kif bdejt l-università. Aħ, baba, l-għamel. U baqgħu hawn, baqgħu l-istess. Ta' sixteen x'xebgħa kienet tkissirhomli iktar ommi kienet ittini, mela fucking sebat elef euro. Aw, kont qiegħed ħażin, brother. Kont kelli. Uri, xi darba nġibu ritratt ta' kif. Hemm min ma naħsibx li għandi ritratti ta' dak iż-żmien bi snieni hekk. Vera? Għax jiena li kelli, jiena kelli il-baby teeth ma waqgħulix, allura baqgħu li hemm. Allura s-snien il-ġodda kibru. u sabu traffic jam quddiemhom. Allura ħarġu, ħarġu kollha hekk, sideways u ġewwa u kollox. Nejja għandi. Ħessil talla. Għandi daw, jien pers li qlaj daqqa daw ġew lus. Aha. Sawa, um, issa jisom marru, telqu. Eh, eh, eh, le, xew, u jek ma twaċ attent, u aħna l-familja tagħna għandna history ta' patti. Issa ta' ġifieri,
f'Marzu li għadda. U letteralment kont inċaqlaqhom wara li lajt it-ta'. Stjax, they broke the root, they broke the actual thing, jħeselu. Ah, u kalkolajna ħażina xumbat issa skoprejt li għandi l-oħra wkoll. Tajba.
Kem, insomma, ma ma naħsibx li. Għalek għammur namilom il-Turkija. Ma Malta talbuħ prezz gravi, eh? Għall-lost, ja.
Għadda talbuħ prezz gravi. Bro, ma tamilomx mennu, I mean... De, they're cheaper for sure in Turkey, ġifiri, 100% u... Ma bux qed nagħmlu reklam, imma wejja ta' mormen li jitolbu dak l-eluf tal-iri biex tagħmilhom Malta. Ma nistax nifhem eħe.
Kemm tajjeb ħaxix Inti semmejt il-BMW. Inti apparentament għandek L-ewwel karozza li xtrajt kien di jew xtrajt xtrajt. Li għaddu bħalissa actually. Li għandek bħalissa?
Li għandi bħalissa, li ma waħda. Għandek bi. Tal-borom jew l-oħra.
Għand għandek tal-borom.
Tal-borom tal-ensi.
Tal-ensi.
Da xtara xtara il-BMW li kella Nancy tal-world marketing. U apparentement. Alla jbierek, eh, ġviri, armata sa s-sitsa ruħom ma ġol, tela xie 20.000 euro.
Iktar ma taħdimx mill-li taħdem. Iktar ma taħdimx mill-li taħdem. Kem infaqtela flus. Le, tal-ensi xie għadni sissa. Mela mux li, eh, l-ohra. L-ohra, l-ohra, jgħu l-ohra. L-ohra, men. L-ohra xini? L-istess BMW.
L-istess wahda disaster.
Eżat. Allora xiex mażomx wahda u tarmi l-ohra, men, xini l-idea? Naf bħal meta jkollok kelb difett. Mux ħatraqlu. Għaddek raġun. Jien l-kom, t-nejza mejtkom. Għaddek raġun.
Sorry, ma mejt ħazzaqla tal-berdin. Finti annimali xandek? Kelb?
Pappagall. Il-pappagall, il-pappagall għallim Il-pappagall għallim xaħġa vera sabiħa. Isma, le, mux għalmu, le, le, le, jina. Vera, mux għalmu. Zom, zom.
Ħanejda jinti, ħan labu għasajf, għaxina, as you all know, I'm the conservative one. Għax daw il-fucking tnej. Mela da, basically. Eh. Mela da, basically, sajan għandu papagall. U basically kien jara eh, ċertu dokumentarji, Sajan, li daw id-dokumentarji morru lura 1942. Fa- Far left!
Eżatt, Bravo. Very well put. Eh, U dal-pappagall. Far left or far right? Far right. Jast, jatkomplix taħxija. Far right.
Semuk in-nies.
You were sarcastic by saying far left. Issa. U da il-pappagal peress li kien jisma l-ħin kollu l-istess l-istess eh, prepara l-biba u spun għal ġejja. Deutschland, Deutschland. Zom, eh, peress li kien jara ħafna da dokumentari, dal-pappagal kien ħin kollu jisma din il-kerma. U dal-pappagal kien jara dan il-dokumentari ma' Zajan li spiċċa Jolli jdejh u jgħid Tal-bliħu.
Tal-bliħu. Immaġinaħ, immaġinaħ, immaġinaħ għaw Adolf bil. Imma mux kelma bil-papagal għat il-marċijiet. Meta jisma' diska, meta jisma' tismaħħa diska Erika, timmarċja.

Jaljenak, ma jkunx jafek, jiġifieri joqgħod iħakkek hekk mal-gaġġa biex tersaq lejh, u mbagħad kif tmissu hekk. Jikdmek, ost. Jikdmek.
Le, mur liba. Ma mela vera nazzist, ost. Jaffak il-liba.
Eh, Mirko li għallilna huwa li ukoll li huwa impressjonat kif hemm ħafna jisu VIPs li jigustawk. Infatti qegħdin invitati daqt għand Joseph Kalleja. Morna, morna.
Eh. Mortu. Eh, mortu diġa. What was it? Ġviri inti xtejt li ta' xin n-immagina kien hemm vera high class people xizzob mort bit. Le, tal-ostja kien.
Mort bit Għax Joseph Le, le, Joseph ġi fuq Le, ma- Joseph Ta' ġi- xogħol mor ċorta. Ta' xogħol.
Joseph ġi fuq il-programm tagħkom. Ejja. And it, it went very well, correct?
U vera ġentlommen, bniedem tal-ostja. Cool guy, jek, Joseph.
U xmar tagħmel għandu, għax daka kien hemm xi xieħor kbir minn barra x'qalilna. Dettalji ostja. Kien hemm ħabib tiegħi xjenzat ukoll.

Ostia, jena, jien ħat qatt ma invitani, jimkien ma dan. Jena, jena ġili, insomma, le. Inti mort shows ħafna. Shows ta' xiex tal-Madonna, ta' moħ xiex shows mort jien. Mux fuq television, u għasti. Le, jena t-nejl, ma da, mux fuq television, jt jt jt jt VIP sajjarlu, men, jena qatt ma, u Joseph Kalleja, ta' it's no fucking joke, sajjarlek ah. Joseph Kalleja, it's good, men. U xiex għattu t-parlaw u għek, ġviri. Affarijiet normali hu.
Hu jemmen fil-ghosts. Jemmen kellu l-istorja. Kellu esperjenza hu. Eħ, eħ, eħ, eħ, he had that shit, jiġifieri, he went through it as well.
U anki pereżempju tkellem ma' pilots u kollu, jiġifieri li raw. Tkellem ma' pilots li raw l-UFOs għaddejjin hekk. Jiena darba konti għad għand sieħbi. U Le di mhix ċajta spunħa għala qabad jidħaq qas nista' ngħid kelma madonna. Jaqbad jidħaq. Di vera. Jien osti għandi dudu minn. Ah, lek qed titħaq. Taf kemm il-darba naqbad lu saqajħu jerġa' jitnaf għax kemm għandu minn. L-alien. Tuni tixxi osti għan is-sofja ħa. Tja jena minix sociable minn kif naqbad nejlek ma daw tip. Il-besu nem, ibda ħankomplu għem. Mxiex minn tis-sociable. Mux minn is-sociable. Tipo meta jistidnuni ġo postijiet li jkunu high class u hekk men vera noqgħod lura ma mmurx. Ma mhux inti Joseph Kalleja u xatt. Ma Joseph Kalleja ħabib tiegħi fim tipo nafu mm. hekk u fim. Kont tafu qabel jew jimmet into show? Għajna kont fenti jew ġili dile darba mort, mort rajtu darba. Umbat. Fen kbir, ma.
Mela. Għawija, fen. Ma nisma, nitfa, nitfa. Xi diskati. U tipo batilna u u tkellimna u hekk u mbagħad aċċetta l-istedina tagħna. U vera ħad gost li sirt nafu, għax vera bnidem ġentlom. Tal-ostja.
Imma eżempju jekk jistidnuni x'imkien biex imur jiena. Xi gala dinner.
Insa fucking. Ma tmurx hekk dak li kollhom jisom tliet tifrijek, affarijiet. Jien bidi nieħol minna.

50 minutes, għara ġej. Sajan jemmen f'xi ħaġa li jien nara fucking bullshit. The law of attraction.
Diki. Illa la what a bullshit fucking ostja bili. Xini law of attraction?
I'm not sure, I don't know what it is. Mela, ħanti l in a basic, very basic explanation. Għan isma tijak, mbat nisma tijak. Eżalli, ħajaqbel mija jaxidej. Law of attraction L-ewwel nies nista' nsemmi hemm dal-video illi I'm sure you've seen it, jiena rajtu fucking it was comedy għalija bil-rispett kollu sajja, ġitu xadik. The Secret. The Secret? The Secret, wejja, kamon li jitkellmu għal-moment qed ninsa, imma kien hemm ħafna hemm ħafna smijiet kbar fih. Eh, the Secret fuq il-Law of Attraction, basically. Ma għandix fucking idea.
U jek ma rajx The Secret, ma mela la kittemmen fil-fucking Law of Attraction. Għax ma nsegwix affarijiet li huma mbarazz. Le, mux imbarazza għala The Secret, għed nejlek jitkellem fuq Love Attraction, jaqbel miegħek, jaqbel li teżistu dal affarijiet basically għadi. Skont kif?
Jekk inti, per eżempju, jekk inti, per eżempju, taqbad għal-kas, per eżempju, Jim Carrey għamila di jgħid. Eh. Illa qabad nsejt eżatt kif kienet Jim Carrey, jaqbad 10 dollari kienu, jew xaġek x'kienet. U jgħid qabad ċekk u kiteb fuq. U kiteb 1 million.
fuqu u ħalli hemm fejn jissodda hekk da, u kull filgħodu kull meta jqum jarah u joqgħod joħlom milli dejjem ikollu one million. U da fl-aħħar mill-aħħar irċeva l-one million check, that was law of attraction. Li da irnexxa fil-karriera tiegħu u rċeva l-one million check. U jemmen illi dik il-one million check waslet għax għamel dal-fucking check fuq il-komodina.

Minar ma jkunu jafu. Fim xer itnejle? Ma there's scientific proof to this, man. You believe in blood types, ġifiri that they, they, they attract each other? Hemm studju fuqa li eżempju ikun hemm xi percentaġġ fej il-blood types ikun iktar

Le, ma tantx, ti tkun aktar elaborat. Għax dan għadda. Meta jkollok il-building blocks, waħda tħoġġu l-oħra, dawk, law of attraction. U għajja, xaddu xaqsam, sajja los, jek jina nibni li di da xifer jitħolaw ġew. What the fuck is law of attraction? It's fucking physics. Mux tifem il-kunċett. Mux. Xkunċett. Għalek, għara, għara, għara, għara, He's looking really deep in it, ah. ah. Le, għax ma kif ħanpoġġija. Qisek inti qed tgħid pereżempju mhux għax jiena rrid ma nsib parking u nsib parking. Imma that is one of the law of attraction. Għax dan hekk qed.
Le, mhux dik, men. Ikun hemm ċertu affarijiet fejn jimmeċċew u jkunu ma jafux xulxin, eżempju ħaġa xaf daw

There's nothing Eh, ma- paranormal mela, about it. Anki li qed nitkellmu jiena u inti wkoll paranormali għalija. Eh, Ukoll stramba l-ħaġa.
Jien ħanibda l-mushroom sala b'żobbi. Zob. U ejja, ma Eh, kabal. Mhux ovvja li stramba din nitkellmu. eh. Għaliex strabba, x'inhi strabba? Kollox konċidenza kif jista' jkun ġejna hawnhekk. Jiena nemmen li kollox konċidenza. I believe, biex finti temmen li shit is meant to happen sa ċertu punt. Sa ċertu punt.
Jiena nemmen li minn ejsa sa zed dinja ġiet kombinazzjoni. Imma minn kollox, għax missieri qabel ma ħex għal ommi kil pakket twisties. U xija dak il-ħin, xija dik is-sekonda, kollox kombinazzjoni u ma fsidx Alla u bass qabel un ġaba bleżat. U bekk ġejt jiena, kieku dak il-pakket twisties id-deċida jieħu tasties floka, l-istorja kienet tiġri kompletament differenti ma konċ noħroġ jien kif jiena. Jien hekk nemmen, jien nemmen li m'hemm xej. Però, speaking about law of attraction, I do believe li anyone is capable to to to reach whatever heights they want to reach. Ma that's motivation, if they, believe it, if they believe it enough, xvedi li jagħmel li jagħmel Jim Carrey li waddab il-ġismu hemm. Hi ġas kienet spark biex hu kuljum jgħid ejja. Let's get yeah, it, that's motivation.
Ma per eżempju, għaw minn. Ma taħdimx jena, li niprofa l-biljett ta' Super Five.
Imma di għalilek, isma. Għad differenti, għada eh, Forse nixxie tigra u noqt nġri bija jenna. Kiko t-xie triga, għalla l għal tigra minn kolla l-għal. Irba l-annimal ma tanċ għandek għalla ċistri tajja, paħja ma t-xie tigri. Jena, jena li għaw minn jemmen, per eżempju, li anka per eżempju, joqot jaħseb Eh, per eżempju, kemm li ma naraħ il-Max, strollallu Max, tejt għadu, per eżempju, ma ma sendi, u ekku, juqat, u badda għada fil-axija jaraħ, law of attraction. Għamin, jgħid li dik law of attraction. Vera? Issa. Iktar nara ħastra mbagħad tkun qed taħseb fuq xaħtu ġempillek. Eh, u hija.
Law of attraction. This is all, this is all. Meta tkun diħel taħra tara ġejdi.
Eżatt. Kox kemm Imma imma u qed jaħseb u jaħseb illi eh. stramba xi titkellem. Ċempilli xi darbta jgħetlu qed nibat fax.
Imma qed qed jaħsbu sewwa li waqt li qed jaħseb fuq Max u hekk u raħ fil-għaxija l-ostja l-Love Attraction. Kemm il-darba sennejna l-Joseph Kalleja? Jekk ma jċempillekx illum, fejn il-law of attraction? Eh, Iżżob, mela meta tiġri law of attraction, meta ma tiġrix, eh, ma tiġrix. Eh, Mux għalek, eżat, le, le, le, did you next? Il- il- il- Jien għandi il- il- Dik kienet stramba, eh? Kol meta nkun ħana bat fax.
Il-mara te, mux, ma stax nejt li temmen, għax Mux din ħagġa temmen, imma hija għandha ħafna tal-horoskops. Il-horoskops. Xej, xej, ma temmenx fil-horoskops. Imma, imma, zomma, xie mbagħad titfa' li naqa reasoning, which reasoning. Ngħidilha jena isma', if this happens, mela it's It can be proven. Mm. U kiku vera, u vera kiku hemm xi cosmic joining kif mm. tajt inti, għax jitemmen li it's all about energy, u jekk inti skont meta int mitwielet il-qamar kien post, allura d-dem tiegħek kienet jivvibrate ja mod, u she doesn't, she doesn't believe it, ta' believe it, imma she, she might, she doesn't exclude it. Għax tinsertat ħafna nies minn ħajjita, Min jgħadd dal ċertu star sign, id-dleba. Ma jmurx tajjeb magħha. Kull min jgħadd pali, magħha dejjem mar tajjeb. Allura there were certain things in life that pushed her towards making it plausible, ħa nagħmlu hekk. Jiġifieri, it-tfajla tiegħek Mara. ma teskludix illi jekk pereżempju ma tmurx tajjeb mal-capricorn, In-nies kollha kejpri kon fid-dinja imorru ħażin magħha. Kollha! Fid-dinja kollha ostja! Jekk ngħid jiena, jekk ngħidilha jiena, ma stax ikun għax kieku. Imma le għax imbagħad għax imbagħad skont fej kien fej kienu l-qamar u l-stilel dik oh, dik istess sekonda. Ma nafx għamil żmien għal madonni. Għax men dibħal tal-fletert.

Eżatt, eżatt, eżatt.
Dawn, dawn, għaw mux għedin. Jittax nemmen, eżempju. Jien nara dil-ħajja jisni din ġo GTA.
Ek li li we're a computer game. Taf li hemm hemm nies li jemnu li hekk. X'ħadd ivvinta sa. Għax aħna kollha electric.
Oh, le wejja. Eh, X'inhi? Eh, this is a good. Eh, jekk jekk hemm il-parallel universe. Hemm fejn tmur. Xem parallel universe, man? Fejn hu l-parallel universe? Għaliex ta' vera, dom, there are more than one universes, hemm ħafna universes. Tista' tmur reverse u forward, fejn trid. Vera, da. This is, this is, this is literally, this was found, le? Isma intom jaqaw, ismani, ġaġ bdejna b'diskussjoni fuq drog, intom spajkajtu li drink. Għaxej jgħajtu l-alla, ġifiri, x-parallel universe emmen? Fejn u l-parallel, x-universe parallel emmen? Titċek.

Ne, ma damma daw ta' parallel universe xjentisti ta' jamlu ta' shit, man. Mux sajan il-furnar. Mux sajan il-furnar, pejjeb. Fej ix-xjentisti jemnu bil-parallel universe, Max, iqaf għannejk. Min? Li ma xjentist jemnu? Mux jemnu,
Theory of relativity mux xaħġa fuq on this case it is, għajn bsejet, għajjow. Einstein, theory of relativity, it's, it's, This is what he's saying, time travel. Actually ħareġ bi premura li hemm ċans li time travel is plausible. Mhux plausible l-ostja!
Għalissa le, ma dix, mhijiex bħalissa. Mhijiex impossibbli. It hasn't been founded.
This podcast is virgin. Allura ma tgħidx li teżisti, jekk m'hemmx provi. Ngħidu li teżisti. We're not saying li teżisti, għedna. Hemm him ta' impossibilità.
Li hemm ċans, ix-xjenza kif ġiet miktuba Tgħid li hemm ċans. Dal-podcast mhux se noħorġu mela. Xed noħorġu ta' fucking mażetti. Jien ma tix naqsam orajt. Alla dil-konversazzjoni. Jien għalhekk inġib ix-xjenzati. O xejja ħalluna. Hemm xjenzati, hemm xjenzati li jemnu baffarijiet li they have oh, belief. Jien naf xjenzati li jmorru l-knisja. Ah, appunt. What the fuck, man.
Eżatt, li xjenza ma tagħmel sens hemmhekk, issa ah.
believe temmen jew ma temminx. Imma żomm naqra, li hu fos. Li hu fos taqgħat ix-xjenza u r-reliġjon.
Essaċ, yes. Essaċ, eħe.
Ma, jisma jena nemmen li jem affarijiet, jena ma nemmenx li għedin waħedna fl-univers mux parallel, fucking univers u jed. Imma ġifiri, mux għalla, mux għalla ħares il-kelma, jena impossibli with all this bloody fucking vast universe li għedin waħedna. Qed tifhem? Jiena nemmen dil-biċċa xogħol, ġi UFOs mhux ovvja, I mean it can be true, imma għadhom mhux proven. Sajja videos. Ija, men, hemm il-videos, hemm tant videos li huma debunked li. Eh, Ija, ma sarx debunked. Nara, ma daw sija jħarġu eh, bihom. No, ija. Mux sajan il-forna.
Sajan il-forna. Xħadejt.

It's possible. Il-mod kif kif għamlu l-fizik, ġas ovvjament għadhom għadhom ma sabux it-tiri behind it too. You can't, you can't get excluded. You can't exclude anything in life għax until it's proven jekk erbat jiem oħra xjenza tipprova. You can't exclude it, but unless there is proof You can't fucking say it exists. Tiżi daħħal subaj fil-kustat, għax. Eżatt, mhux ovvja, bro. Hija ovvja. Ovvja.
Titkun.
Inti, you are 100%, 100% sure li jeżistu l-aliens, 100 fucking. Ma nix li huma l-alieni.
U le, whatever.
X'inhuma?
Jew aħna mill-passat jew aħna mill-futur. Ih la la it's getting worse. Le, le, le. Aħna mill-passat ġiġifieri aħna mill-futur. Eh, Jien nafu jista' jkun hemm infinite għal Possibilities. eh. possibilities. Jien, jiena kuljum qabel mmur norqod noqgħod niffakkja fuq il-mewt. Vera, vera, vera naqgħa ħażin għandi dal-aħħar qed tiġili wis ta' spiss. Noqgħod Men, twaqqanix ħażin. Le, le, noqgħod nimmaġina li lil nifsi. Mm. Mhux qiegħed li lil nifsi. Mhux qiegħed hawn. Out of body experience.
Le, mlaqqas out of body, I, I, I imagine myself not continuing. U nħoss biża ta' Alla ġewwa, u dik kważi kuljum tiġi li nitx kemm niffakkja, mbagħad noqgħod ġeri u ninsa. Imma vera niffakkja, vera tiġi li ta' spiss. U vera nixtieq li fucking nemmen falla u f'Ġesu jew f'xi reliġjon.
Illi ba kemm nixtieq nemmen ostja, imma ma nemminx.

Però meta bniedem ikun qed jaħseb fuq dawn l-affarijiet, ovvjament l-affarijiet isbieħ li jiġuk f'moħħok illi inti you die and you go to heaven. I wish, I wish, vera nixtieq, ostja. Temmen bil-ġenna u l-infern int? L-infern mhux diġà din fl-infern ġenna. Raġun, fucking dal-podcast fucking infern ġibtu, ostja. Mhux qudiem il-forn inkun.
La nilagħbu jew. Vera nixtieq.
Jiena ħaġa waħda ħanejt tal-love attraction ibdejt tgħid inti. Mm.

Mela, Sayan, għax ilna nparlaw ostja ejjejna. Għandna logħba, ħa nagħlqu b'logħba aħna. Aħna soltu nagħmlu dawn l-awkward questions man-nies. Mhm. Ma minniex miegħek u ma' Denise naraw kif immorru għax lajna xi complaints li qegħdin kunu boring dejjem l-istess ħaġa. Kemm intom antipati.
Għax kemm għandkom noqgħod nagħmlu daw x-xogħol biex inferħukom u toqgħodu tiġuna bil-liba. Mm. Imma insomma. Iba kemm tajba dik il-biss. Iba tajba ħafna kienet.
Imma fatti insomma minna logħba. Mm. U dil-logħba jisimha Three of a Kind. Mm. Fej jiena ħan jiena ħantellaqlek jiena aħna. Ħantellaqlek tlet ritratti Ejwa. fuq xulxin u xogħolok huwa li ssib the odd one out. Jew te- jew tgħidi jew the odd one out jew it-tnej li huma in correlation. Imma waħda minnhom is the odd one out. Does not belong.
So, ħanibdaw għawek. Allura għanna, għanna, għanna enti, għanna mara azjatika xieħa, u għana pirana. Essa, t-tajdilna lim taħseb hija l-odd one out u għal xiex. Il-pirana.
Il-pirana, għalfej. Għax teħx ġol ilma jien le. Teħx ġol ilma jint le. Għamdak zbal. Le.
Biex nkunu biex nkunu hekk, l-odd one out edha il-mara xieħa. Għax ibbiż bla snin, nej l-oħra għandhom snin tista' tħaffer it-trinek bihom. Sawa? Ġifieri dak, issa. Dana it-tieni wieħed għandna restaurants Speċifikament tista' tgħid restaurants tipu hawn Malta, hemm baby, għadu tifel baby żgħir li qed bir-relax, u hemm Rocco Sifredi, porn star, qed jagħmel li jagħmel l-aħjar xogħol fid-dinja. Lim taħseb huwa l-odd one out. Hmm. Restaurant korrett, korrett, imma għaliex. Le, le, le, le, xasem, le, mux il-restaurant, le, mux il-restaurant, so tani. Għalix il-restaurant konta taħseb li dotman għawt. Għajn, naf, għax wieħed tjaħxi. Eh. Mbatt eh, jista' jkun hemm xi accident. Jista' jkun hemm xi accident u jiġi l-baby. Le, ferna, fil-film ta' storja. It's a good, it's a good. Eh, Għajdlu għala.
Il-punt huwa li l-odwan għawt huwa l-baby. Għax kemm Rocco Sifredi u kemm il-restaurants, specialment restaurants għaw Malta, Il-baby biss ma jafx jaħxi. Għax għal burger 17 euro sar. Imma insomma, meċi. Jibba fimtiex, xe tajtini. Għawek għanna kejk, ġifiri tifel għet jonfoħ kejk biex xamat fuqu. Em, ehm, blow job għaddej u pizza.

Saw hekk għana dak triq għal Domoro jiġi? Eh, Il-Marsa. Naħseb hemm għal Domoro. Eh, ej, ej, għal Domoro. Għandek eh, traffic.
L-antika di l-antika. Għandek traffic jam, għandek siġar u balla ta' stray cats. Lim taħseb hija l-odd one out. Hmm.
Naħseb is-siġar.
Is-siġar l l-odvana. Għax l-unika ħagġa li ma ssibx Malta. Eżatt. Ħanara. It's actually it was the the the traffic is the odd one out. Għax it-tnej l-oħra rari tinsertom. Ġifieri so yes, it was there. Eżatt, very close. Imma anke tates ftit radek tara stray cats mm. Malta, ma tnix nara. Speċjalment jekk mhux dejħanut li jservi l-fenek.

U għanna kelb ferħan qed jinxri pudel.
Il-kelb, u. Il-kelb, l-odd one out, għala tasib. Efem, tinsa d-dawar il-kalzetti tkun jisek sejra l-battalja.
Le. Le, ġajna, as wahda ma qtajt. Għas tjekem il-ħazin.
I vera ovvja li il-mara, l-odd one out, dal-kas, Għax minnhom kollha hi biss tista' tagħmel seba' tijiem bid-demm ħiereġ non-stop u ma tmutx.
Ħadder għal Jien ma kontx nafhom da, bro, jindaw ġodda li, jindaw tfajtom li qabel biex narhom. Le, di, di sorpriza elwa, sorpriza elwa. U by the way, period ma sibx li dum seba tijem, mela seb ħamsa. Jista, between 2 to 7, namet riċerka biex ma għaxannek.

Firjem JD qed iparla, Manxi qed iparla u jiena qed fuq torri ta' tagħmel koko. Naħseb JD.
Għaliex? Għal?
Għax dawk it-tnejn jitqansħu.
Aħba pala, għataħħu. Għataħħa!
Vera tajba, għatajba għada. JD, mela, għax jiena jgħad, għax it-tnejn l-oħra ħreċ il-ħara minn ġovijom.

Insomma, għada ta' billej. Għada flash għanna appuntament ta' aħli għand mela, il-banka. Għanna l-banka għada ħna. Nitfaw il-dak għawek.
Nesa.
Il-liba kem tinsa spun. Il-liba spun tinsiex ta' Anyways.
Ejja.
Guys, that's it for today. Thank you darbohra lil Sajan. Thank you lilkom.
Morru follow jawh fuq is-socials tiegħu għandu l-podcast Sajan Kas. Eh, eh, plug yourself, għati plug. Sajan Kassar podcast.
Eh, u għanna page oħra sekondarja nixbru rapporti.

Tinsewx ifollowja fuq is-socials kollha sa Jan Cassar Podcast. Sponsors? Sponsors eh, Sotto Zero li ħadu ħsibuna b'naqra eh, goodies mendi tal-biskof eh, darba li ġejħan il ġibna kollha minna. Nasib il-kafe u l-goodies dal-affarijiet. L-Olympus Music li ħassibna l-audio għanna Roadcaster Pro 2, il-Shure Mics, Road Stands u da kollu li Eh, tisimawna f'widnejkom bih u A to Z Electronics li ħa ħsieb it-tech u l-air conditioning u Vibe FM li jieħdu ħsieb li jihostjawna l-kull botta tal-li konna. U kuf ukoll is-Surġent 195 li qiegħed hawnhekk jidħol għal Sajan.
U koll ma ninsawx il-Rafores ħabib tagħna Matt underscore photography jew dash photography minn ix-xert fuq Facebook. Mm-hmm. Għandkom bżonn xi ħaġa dwar il-foto. Dash jew Matt Dash Photography fuq Facebook, Instagram, jisibu kull imkien ukoll. Eh, Jihdinna retratti għaw biex nkunu nistaw nidru naqas bieħ. Xasib sajna, xana għana korroħ dawa. Nitlola competition. Jġborna naqa. Guys, by the way, tinsewx eh, ukoll, iwa relax, ħan kompli. Le, bro, qed qed nara il-full English chat, man. Kemm xi 6 million? Sija 1797 messages, man. U le, u le. għallu Għanna mela. għanna l-patruni tal-imġienen, men, għandhom chat bejnietom fuq WhatsApp, jek titħol kelmun għandaħlukom, ġifiri, it- it's going crazy, jek kon nibnu komunità sabiħa. Għanna Patreon, għanna socials tana, tinsewx, Facebook, YouTube, Instagram, edin kull imkien,